mwari ndiri kuchema pachimiro chevana vezimbabwe nechimiro chezimbabwe nyika iyai takaigwira hondo munhu wese iwo veterian nekuti hondo yaigwiwa yayakagwiwa nemunhu wese yataiti gorilla warfare whereby the soldiers are the fish and the civilians, the civilians are the water but nhasi unoyu zvinhu zvamira kuipa taipromisewa kenani tichiudza kuchava uchino mukaka kuti munosochadya nekukambura takadekara taka, taka asi zvinhu hazvisina kumira zvakanaka nyika yezimbabwe kezvanyanya kufanana nedenderi munozvarigwa munhu munhu achingobhuruka agona kutsika gumbo pasi muvhu akubhuruka achienda kune dzimwe nyika nechipo chake nyika dzakatenderedza tadzivakakita maruva dzashaina nesimba revanhu vezimbabwe tine ropawo redzukuru rakafanana nevamwe vanhu asi sezvichiita tichitambura kudai chii chatisina mukati menyika yezimbabwe goridhe tinaro ndarama chiiko chaungataura mm, nzizi nemakomo zvinoyerera miti vhu rakakora rokurima asi zvinhu hazvichinambomira zvakanaka totambura here vedu venyika irimo takatadza chiiko mukati mezimbabwe mwari kamuchiti munokwanisa kutiregerera saka takatadza chii chatakambotadza chisingaregereki muno munyika dzimwe tinopiswa nemataira tichidamwa nemazita asingaperi asi vachitadza zuva nezuva asi vachirera mapenyu kwavanoda tava kunyadzisa kana kutaura kuti ndinobva kuzimbabwe nekuti hapana chakanaka chikubuda mukati menyika yedu takambotadzeiko nhai vakuru wee takakanda here fodya pasi ine mhiripiri mbuya neandana sekuruka agoviti hure tsitsi sumudzai musoro musati furatira tugamireiwo pamamiro aita chipo chezimbabwe hatichazivi kuti nyika ichasununguka riini tichiri mukati mehondo zvakangomira kudaro nekuti nyika yezimbabwe tichiigwira taitarisira kuti tagona takunda munhu wose uchanakirwa nekukambura dovi pamwe chete asi handizvo zviri kuitika kugwira kwatakaitika nyika yezimbabwe zvakatoratidza izvo kuti takazviti takateya riva rinokacha varidzi varo kungofamba cheche waguma chinotsikira iwe muridzi saka chamboitika chacho chaichi vanasikana vose vazara mukati menyika dzakasiyana siyana nezvipo zvavo zvounesi doctors and teachers vari kukwesha misana makomano vachigwa netsvina dzembwa kuti vaise food on the table hazvichina mbomira zvakanaka tinoramba tichingochimani mwari hamutinzwiritsisi zvakamboita seiko vanasikana dzaapfambi murodhi havachina choice hapana musana chaurovegwa dzima marriages haadona nokuda kuti zimbabwe chimiro chayo chaipa vana vezimbabwe toigwira sei hondo yedu tingapamhazve here kugwa hondo hapana chinonzi hondo hondo ngaitiwe kuvakuru madzinza ngaati hwetsitsi ndo anopambwa kugwa hondo hatichadi kudeura ropa hapadiwi kuteu kugwa ropa kani tati madzinza edu ngasumuke vatererewo muchemo yedu kuti vana ava vatambura vatetereka nenyika tinokumbira tsitsi dzenyu tionewo fyucha yevana vedu unotarisa mwana wako unyatsokumuona kuti hapana fyucha yake chinonzi zimbabwe rangove zita chasara papi pachitupa chete nebhethi kumira kwechimiro chenyika yedu hazichamiri zvakanaka mwari tinzwireiwo tsitsi takambotadza chii tareseiwo kuti nyika yechikoro chikoro chafanana nekreshi kokungokurira vana chinobuda vana chikoro hapana vana vachiteza kunze kwenyika vedu vee vana fudzi jena tihwire ngoni tirevererei kunona musika vanhu kuti nyika yedu imirewo zvakanaka takatadza chii chatakatadza chiripwe kana chinzi chiripwe ngachiripwe ndibaba tese nebaba tensen ndanzwa kurwadziwa nevamiriri echimiro chezimbabwe ende zviri kurwadza